An domadder häerzlech wëllkomm zu eisem neie Let's Play Wolfenstein, The New Order. Mir hunn d'Spill relativ hoffnungsvoll erwaart, Bethesda endlech mol eppes Neies erausbrénge wéi Fallout, mir hu jo éiweg op e Fallout gewaart, mee dat do ass jo dat nächst wat vun hinne erauskomm ass, an ech, wollt mech lo mat Esch amuséieren fir dat ganzt duerch ze spillen an endlech dee gäilen Titel uspillen ze kënnen. Ech hunn, dir kënnt iech net virstellen wéi ech mech drop gefreet hunn, et huet éiweg gedauert et ze downloaden an lo ass et endlech do an ech géing soen mir verléieren net ze vill Zäit a mir starten direkt an d'Abenteuer. Kuckt mer emol hei, press enter, press enter. Sou, hei hu mer schon eisen Held, den, ah, deen léiert e kennen. Also ech hunn déi Wolfenstände virdrun net gespillt. Wann der mer se kënnt empfeelen, da schreift et mer an d'Comments. Ech hunn se selwer net gespillt, dowéinst kann sinn, dass ech mech net esou gutt an deene Spiller auskennen, mee awer si Nazien, Zukunft, dat muss einfach gäil sinn. Mee sief gesot, d'Spill ass op Englesch. Ech wees o net firwat, keng Ahnung. D'Spill ass op Englesch, ech hun d'Unnertitelen aktuell, ech hun d'Ënnertitelen ugema dowéinser, misst dat klappen. Mir haten Stecker ugespillt fir ze kucken op fonktionéiert an ech géing soen mir waarden net ze laang a mir léie lass. Can I play the ah et ass ze haart béis gemaat, don't hurt me yeah do üb war nee ok ech mengen ech mengen mir spillen einfach op medium.

Wéi et schéngt si mer hei direkt an engem klengen Airfight mat agewéckelt. Dat doten, dat kéinten, dat do si souguer e bëssen, ah ech weess net genau wéi ech soll beschreiwen, gesinn e bëssen ze modern aus. An ech géing soen, mir maachen dat wat hie seet, find a way. Hei, hei schéngt d'Wand géing brennen. Oh Peter, déi Steierung ass deng ongewinnt. Ah, Merde, ech brauch nämms dofir, stëmmt. Dann, ah, deen hei Deel kennen ech jo e bëssen, da kann ech jo mol hei e bësse Gas ginn. Eh. Dee Drot muss mer huelen. An d'Zang. Komm, séier, séier, séier. Et ass nach een op senger der Däiwel fiert. Komm, a lass. Ah, fuck, fuck, fuck, fuck, séier aus mer.

Ok, ma ech ginn a soen, dann kucke mer mol, dass mer an den Engine-Raum hanne kommen, äh, an den Ofstellraum. Net den Ofstellraum, an eisem Sall. ah, okay, muss all lass schneiden, all lass. Zack. Woah, bëssen bëssen Schüttelfrost hei bitte he. Nee, déi schéi Willys Jeep bleift hei. An duerch a weider. Woah, wat hei wackelt, wat leeft. Oh, ech muss Kopfhörer nëmmen hallef un, soss héieren ech guer net mech selwer schwätzen, dat mécht mech selwer nervös. Oh, Gott sei Dank. An de Cockpit, ok, gi mer mol erëm zréck hei. Et ass e bëssen, ech muss Iech soen, et ass mer e bësse komesch, vu que dass ech op mengem ieweschte Fernseh elo komescherweis spillen, well ech weess net, d'Spill huet sech iergendwéi doroper gestart an ech hat och, merde, leeft der elo? Bon, egal, ech konzentréiere mech elo op d'Spill, hä? Ech mengen, ech maachen esou einfach ënnen de Bildschierm aus, da geet mir einfach. Ah merde, da wéi ech net, wéi laang ech schonn op huelen, schäiss. Sou, mussen an d'Cockpit erëm zréckgoen, wat erwaart ons hei? What the devil? Ah, e puer Noaflügler. Schéint Geschier, schéint Geschier. Oh, Béises, Béises! D'lescht Kéier, wou ech dat do gemaach hunn, dat war am Call of Duty 2, The Big Red Robben, meng ech, war dat. Oh, wéi gäil ass dat dann? Kommt nëmmen nach hinner, dir Nazi-Arschlächer! Ech maan lech fäerdeg! Putain, komm, huel der ze! Ohh ech kréien iwwersicht hei, what the hell, do ass nach esou, komm rof mat dir, boum, dohanne kënnt nach een, oh oh pardon, ups, do wollt ech net, fuck, net ofstierzen, do kënnt nach een, ass do ee vun eis oder ass do, do schéisse mer an den Aarsch, ah do ass ee vun eis, ups, pardon, pardon.

Oh fuck. Ech hoffen d'Spill ass net ze hard, gell? Woah, wat mécht hien do? What the hell? Ja. Oh, Bases. Oh, wat? Oh wat leeft! Et si zwar schonn e puer komescher Fliger, dat do muss ech soen. Komm, Medipack, zack. Ok, wat soll ech elo maachen? Ok.

Oh wat? Oh what the fuck? Komm rof do! Wow fuck! Ech mengen dat doten dat war. Ech mengen ech si grad esou iergendwéi gestuerwen. Consulte the journal. Fir dat een Totenkopf-General gesetz dat eescht komesch aus gell?

Ok wat leeft lo? Muss ech mat de Leit lo schwätzen oder wéi? Komm ech packen mol mat deem do. Nee? Kann ech mat deem schwätzen? Mat dir? Oh Medipack, cool. Dir gesitt aus, dat do hunn elo gesat, dat sinn Englänner gell? Ass mer awer net sécher, dat do sinn Amien. Dat sinn zwar e puer gelungen Atomsen do gell? Dat ganzt ass iergendwéi keng Ahnung, ech weess net ob dat ganze Gedéisis an esou ass dat. Déck komesch ze spillen, muss ech ganz éierlech soen. Dat ass déck ongewinnt, sou Shooter mol erëm eng Kéier ze spillen. Egal, mir kucke fir eist Bescht ze man hei. Wat gefélt dir?

Antenn Radio, Voss Radio. Ah hunn ech e Radio bei mer oder wéi? Nee. Oh Gott. Wann ech wéisst wou dee Radio wier, da wär ech déck frou, gell? Putain. Ass dat hei iergendwou? Nee. Do? Ah do.

Hoffe mol, dass dat esou einfach ass, wéi hie elo seet, he? Ok, mir solle. Also iergendwéi, ech soll ganz éierlech, et gëtt mer esou gelunge fir alles, ne? Ech d'mengen et och nëmme, mee ech weess net. Sou, wat hu mer hei? Overcharge. Woa, wat wëlls du? Left Shift plus Left Control. Woah, wat? Ok, wat, ech gin fir lo gëllen Deels gell. Boah, ech wär Zéier kënnt eran, fuck. Run forward and press left shift, wat? Oh mäi Gott, gell. Dee Moment, eent wann e sou Kackeieren ass elo fir de Moment, mee wéi gesot, ass scho laang hier dat ech se eppes gespillt hu, gell. Jo gutt sot de map find the location. Ok wat muss ech maachen run forward and press left shift plus left control mee ech hat ech mech verarschen ah ok oh Gott am Himmel gëtt se op Iddien hei. Wat, mir kënnen hei och d'Positioun vum Messer wiesselen? Cool, mat C geet dat. Gutt ze wëssen. Bon, tremp mer mol net esou ronderëm hei, muss schnell an d'Waasser ran oder wéi? Ech mengen, hei muss mer dat och maachen. Ah, nee, hei komme mer och esou duerch. Sou, klammen mer hei mol an d'Waasser ran. Oh Gott, gell! Sou, da muss mer hei riwwer schwammen. Ech mengen, dat war hei iergendwous. Mä dach, do ass et. Jo, komm, da schwamm eréischt, Topert, do. Sou, hei si mer normal, bass richteg, wann ech mech net ieren. Ech mol enk Arrest hunn hei. Tjo. Komme mer elo hei. Ee, Peter, d'Grafik ass zwar net schlecht gemaach, muss ech ganz éierlech soen. Ass net hei? Ach nee, natierlech ass et net hei. Dat huet mech elo och gewonnert, gell. Ah, muss nach riwwertauchen. Ech fand, et ass verdaamt roueg ronderëm, gell. Ah jo, esou vill dozou. Wat ass dat do fir e Vëi? Oh mäi Gott! Ech wëll et guer net wëssen, gell, ech wëll et guer net wëssen. Komm hei rëm ran, hei eropper, an dann hu mer d'Kësche gepackt. Komm, komm, du Superman! Sou, elo klamm hei eropper. Wat ass dat do? Si mer hei bei, bei Déngens, bei Star Wars? Sinn dat do Walker, oder wat? Mäi Gott! So, komm lo freck. Och do se séier gaangen. Boum. So, nach esou eng Pussycat. Ne? Wo dat do soll? Ah, do hannen sinn se. Exit. Ah, lass. Boah, die Grafik ass so gut, dass dick ungewinnt fir meng Ae gell, muss muss eso.

So, lo gi mer jo mol an den Nahkampf hei e bëssen iwwer, géing ech soen. New weapon, Submachine Gun, okay. Ech weess net genau, wou mer musse goen. Komm, lafe mol hei virun. Boah, dat ass ongewinnt ze spille, gell? Ja, bumm, bumm, lénks a riets, a riets a lénks. Gitt mer es nëmme, gell? Merci awer. D'Reihe gesäit bëssen aus wéi esou eng Zukunfts-Tommy Gun. Kuck mol hei hinnen. Hei kuck mol an den Ënnergrond, cool. Woah, do si schonn déi éischt Nazien. Béise Schäiss. Elo interesséiert mech, Ass dat hei elo zenséiert oder ass et net zenséiert? Well ech hätt gär e Spill, wat net zenséiert ass. Wat hu mer hei? Ee uh, Stillhandgranaten! Deutscher Stillhandgranaten! Dat ass nëmme gutt. So. Ah, dat hei ass en normalt Geschütz, kann ech se irgendwie sou frecken? Ech wëll se zerfrecken. Okay, do schëss ech mam Messer, mat Gefieder wahrscheinlech.

Ech ging vital hat rot eng Mile gell overcharge also ech hat och léiwer wann d'Spill op Däitsch wier mee leider hunn ech et iergendwéi op Englesch no erwëscht. Wou muss ech hin? Wou muss ech hin? Ech mengen hei sinn ech net richteg. Hei kommen ech och net duerch. Ah, ok. Wee fonnt. Hei ass en däitschen Helm. Ah, ech muss Auge Ausrüstungsstécker hei fannen. Dat ass einfach Panzerung. Cool.

Ok ass dat et? Du blöde Wichser du! Ech hoffen dass net nach weiderer vun denger Sippe, dach do natierlech! So, zack hol dat! Ba ba ba! Komm, a ah, bumm, so. Zack, zack, zack. Ich darf nicht zu lange abholen. Ich darf nicht vergessen. Ich darf nicht Zeit haben vergessen. Ich kann auch nicht hei abhalten mit Filmen. Bah, bah, nicht mehr go. Ich muss so ein bisschen mehr Rums haben, Waffen erwarten, ganz ehrlich. Wat hunn ech elo? E Soult Rifle 1946, ah dat ass ewéi Stuermgeschütz, ok gutt ze wëssen. D'Stuermgewehr 44 fannen ech cool, gefält mer. Ah an ech muss alles selwer ophiewen, ok. X Dual Wield, oh mäi Gott richteg Männer, dat hei ass nëmme Männergeschir gell. Alles a Mattel wat hei um Buedem läit, Armor, alles wat ech ka gebrauchen. Dat fann ech gutt, dat fann ech gutt. Sou, an ech géif soen, hei ass elo roueg an da wëll ech Iech net ze laang op d'Folter spannen. Da gesi mer ons erëm bei der nächster Kéier. Merci fir d'Nokucke. Bis dann.